авылга китереп җиткерде. Әлеге авыл танылган, аны күпләрегезнең ишеткәне, хәтта аның турында укыганы да бардыр дип уйлыйм. Моңа аптырарлык түгел. Күренекле язучы Шыңгыз Әйтматовның әнисе ягыннан ата-бабаларының тамырлары нәсел очы шушы авылга килеп тоташа. Мәшкәрә тарихы бай һәм дәрәҗәле.

чын тарихыннан аерырга тырышып карарбыз. Узган тапшыруларда без Мәчкәрә авылына хәзерге Балтач районының Бөрбаш авылыннан күченеп килгән Ишмән исемле кеше нигез салганы һәм аның Ишмән иле дип аталганы турында әйтеп узган идек. Ул вакыйгалар 17 гасырның уртасына туры килә. Авылда мәчет шул вакыттан ук бар дип әйтә алабыз, чөнки риваять буенча Ишмән элекке авылында үзе төзегән мәчетен сүтеп бирегә алып килә. Мәшкәрәнең беренче мәчете шул, ә бүген консервациядә торучы таш мәчетне 18 гасырда Үтәмышевлар төзетә.
Мәчет төзелә 1791 елны, 1793 елны беренче намаз укыла монда. Шушы Үтәмишевлар нее белән Габдесалам Утямишев зур купец инде. Шулай ук мәдрәсә салына. Мәдрәсәнең без урын эзләп таптык, фундаментларын казып карадык. Фундаментның тирәнлегенә караганда мәдрәсә кечкенә түгел. Хәзер дә саклана әле ул. Һәм инде анда ничек кызык, Бакчада бәрәңге казаганда без кечкенә вакытта тәтәй диеп җыядырыйк, савыт-саба атылган кыйпылчыклар, сәдәпләр анда, акчалар вак-төяк шулай иттереп чыккалый, без аннан андый әйберләрне дә җыеп алдык.
Революциягә кадәр сәүдә һәм сәнәгать үзәге булган Мәчкәрәдә кызыклы табылдыклар очрап тору, табигый күренеш. Үтәмышевларның авылдагы мануфактураларыннан тыш, Казан һәм Нократ губернияләрендә сабын, бакыр эретү, тукыма мануфактуралары да булганы билгеле. Мәчкәрә авылының беренче Җамигъ мәчете 18 гасыр ахырына караган Э, архитектура һәйкәле. Без инде архитектурадага бик алай якын кешеләр булмасак та, э, бөтен э, нечкәлекләренә кереп бетә алмасак та, сүз белән генә булса да әйтеп узам, классицизм стилендә эшләгән һәм бизәлешендә барокко элементлары булган бина бу. Әгәр дә инде э, гадыйрәк итеп сөйләшсәк һәм аның конструкциясенә карасак, монда Кышкардагы һәм э, Әтнә районында Бәрәскә авылындагы мәчетләрдә кебек үк аның ике катлы булуы күренеп тора. Дөрес, аның беренче каты тулысы белән инде Теге намаз укырга яки мәдрәсә тотырга итеп үк эшләнмәгән, ул тәбәнәгрәк күрәсез. Подклейт дип әйтәләр инде аны русча. Келәтләре, складлары менә шушы өлештә була алган инде. Шуңа күрә тимер тимер ишекләре, инде рәшәткә куелган тәрәзәләре бар. Икенче өлеше инде менә ансы чын мәчет өлеше. Икенче катта өске өлешендә мәчетнең ике намаз укый торган зал урнашкан була һәм әлеге мәчетнең манарасы шулай ук түбәнең уртасына урнаштырылган. Шунысын да әйтик, Үтәмышевлар акчасына Казанның бүгенге көндә дә эшләп килүче Иске Таш мәчете һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсе дә төзетелгән. Ә туган авылларында икенче мәхәллә мәчете һәм берничә җәмәгать биналарын күтәрүне дә алар оештырган була.
Э, мәшкәрә мәчете мин беренче тапкыр күргәндә бик авыр хәлдә иде анда инде ашлык саклаганнар анда чеби дә тотканнар мулла нәселеннән булгач үзем Миңа инде бу бик якын булды. Баш ата башладым. Ничек булышырга бу мәчеткә? Ул әзерәк иң суырак җирдә тора, җуышырак инде. Тәрәзәләр әле сакланган ие, гөмбәз сакланган, түбәдән су ага, шушындый ук мәчет бар Кышкар авылында. Кышкарның мәчете безнекеннән 20 яшькә зуррак. Шушы ук проект белән эшләнгән. Алар инде 10 ел буе реставрация эшләп, Тәртипкә керттеләр, бик матур мәчет килеп чыкты. Миңа инде өмет уянды. Йөри башланым Министерство культурага, мәдәният министрлыгына. Ул вакытта Рафаил Миргасимович Валиев зам иде. Ул мине аңнады һәм әкрен-әкрен генә миңа направление биреп, кайларга нәрсә эшлисезләрен икәнен, нәрсәдән башларга өйрәтеп, 2004 елны беренче акчаны алдык без 200 мең.
Утямышевлар Мәшкәрәдә төзеткән биналар арасыннан бары тик аларның йортлары гына элеккеге матурлыгын саклап кала алган. Мәчетләргә, гадәттәгечә, совет хөкүмәтеннән ныграк эләккән. Икенче мәхәллә мәчете бинасы сакланып калса да, анда авылның мәдәният йорты урнашкан. Ә беренче җәмигъ мәчете ни хәлдә икән соң? Мәчет эченә кереп чыгарга да рөхсәт сорадык, җәмәгать. Э, аны эшләү авыр түгел. Бу бит инде нәрсә дисәң дә һәйкәл буларак торучы объект бүгенге көндә. Аның ачкычы үзе бикле булса да, ачкычы гел шушында юл аркылы гына кибеттә саклана. Теләсә кемгә бирмиләр. Э, ләкин сорап килүчеләргә э, каршы да әйтмиләр. Аның әле кибет бинасы да теге бу арада гына төзелгән бина түгел. Хәерле көн. Юк, рәхмәт. Мәчет ачкычы дигәннәр и безгә. О, рәхмәт. Моның кайсысы ача, кайсы бикли? Карарсыз инде шунда үзегез. Менә миңа шулай кертеп бирәләр дәме, мин алып калам, мәчеткә килгән кеше керсен диләр. А бу мәчетнекеме? Мәчетнеке.
Бу бинар турында сорармын дигән идем. Элекеге бинама бу үзе дә? Бу элеккеге бина инде. Бу бойлардан калган. Ваккас абый, кайсы бойныкы бу? Нурый Хәсәннеке түгелмени инде ул, менә яңа. Әйе, Нурый Хәсән бойның кибете булган. Бу кибет икәү булган, берсе монда продукты булган, берсе күршедә, ансы сүтелгән.
Бу елда, 2021 елда килеп ашкышны алучы кешеләр сорау буенча без ничәнче инде? Сез бишенче кеше.
Әле ике генә ай үтте. Әйе, сез бишенче кеше. Ә кемнәр килә гадәттә, нинди кешеләр килә? Казаннан киләләр инде. Э, ремонт өчен, реставрация ясар өчен моны әллә ничә тикшереп киттеләр. Шундый тикшерүчеләр килә. Муллалар килә инде. Аннан соң туристлар менә яңа елдан соң килделәр автобус белә. Алар карап китте. Яшь парлар килеп шунда карточкага төшереп төшеп китәләр.
Шунысын да әйтеп узыйк, әлеге мәчетне кайдадыр күргәнегез бар кебек тоелса, әйе, биредә Зөләйха күзләрен ача сериалының берничә күренешендә төшергәннәр иде. Сериалны ярату яратмау икенче мәсьәлә, ләкин андагы кадрлар нәкъ менә мәчетләрнең хөкүмәт кулына күчкән чагын тасвирлый. Ансы инде бишенче ашкыш шушыдыр. Ага. Аллаһ шөкер. Йозага каткан дип курыккан ек. Килгән кунаклар өчен монда стендлар әзерләнгән. Экскурсовод булмаса да чамаларга мөмкин. Биредә мәчетнең Консервациягә кадәр нинди хәлдә торганы күренә. Әлбәттә инде, шул ике чорны чагыштырып карасаң, хәзерге вакытта алга китеш күренә. Анда түбәсенә агачлар ук үскән кыяфәттә әле. Иң мөһиме хәзерге көндә бинаның эченә су үтми. Ул түбә астына кертелгән. Монда бернинди дә кар, яңгыр һәм башкалар зыян салмый торган халәттә ул хәзер. Ләкин Моның әле эшләнәсе эшләре бик күп шул әле дә. Әлеге мәчетне төзетүче Габдулла Утямышев 1832 елга кадәр яши. Күренекле мәгърифәтче Шихабетдин Мәрҗани фикеренчә, Габдулла бай бу төбәкнең иң көчле эшмәкәре генә түгел, бик юмарт, фәнне һәм динне яратучы шәхес тә була. Мәчетнең матурлыгы да шул хакта сөйли. Залларына карасак, э, менә чама белән инде Казанга баручылар э, әледән үк э, белергә мөмкин. Бу мәчетне күп вакытта Мәрҗани мәчете белән чагыштыралар, Казандагы Мәрҗани мәчете белән, аеруча аның диварындагы бизәкләре буенча. Шулай ук түшәме бераз гөмбәзләп эшләнгән, ул да кирпечтән. Менә аның консервациягә ябылуының бер файдасы безнең өчен һәм тамашачылар өчен менә аның Э, кладкасы дип әйтик инде, кирпеч өлеше дә, бизәлеш өлеше дә бик яхшы күренеп тора. Бу чын мәгънәсендә тере музей экспонаты. Бүгенге көндә һәм күрәсез, сакланышын да алай начар дип әйтеп булмый. Бу якта төп залда Мәрҗани мәчете белән дөрестән дә э, чагыштырырлык. Менә шул бизәлештән дип әйтик инде. Төсле буяулар белән бүгенге көнгә кадәр битәрән сакланган э, буяулары. Һәм менә монда идәннән күрә аласыз инде. Идәннән түгел бу э, аскы өлешеннән, нигезеннән дип әйтик инде. Менә бу аскы каттагы бүлмәләрнең түшәмнәре, алар нәкъ бәрәскәдәге мәчет кебек үк менә шулай гөмбәзләп эшләнгәннәр. Ул яктан да боларның классик проект икәне күренеп тора. Бирегә инде килүчеләр булгач, динле кешеләр, кызыксынып керүчеләр булгач, аларга намаз уку өчен шушы мәчеттә барлык шартлар да тудырылган. Э, чын мәчет, документаль мәчет буларак эшләнмәсә дә, аның бит инде тарихы билгеле. Әгәр дә ул монда басып тора икән, теләгән кешегә гыйбадәт кылырга, әлбәттә, мөмкинлек бар биредә. Сәнәгать һәм җитештерү үзәге булган Мәчкәрәнең бар булган бай нәселләре бер Утямышевлар белән генә чикләнмәгән. 1873 елда 677, 1884 елда 802, ә революция алдыннан 1000гә якын кеше яшәгән Мәчкәрәдә башка байлар да булган һәм авыл халкы аларның йорт урыннарын бүген дә хәтерли әле.
Оныклары кайтты аның. Балалар. Шул йортны сорап, аны ул абый үлде инде. Алтынга дип әйтеп ди, кайткан булсагыз ди, алтыныгызны таптылар инде сезнең ди. Тагы башка җирдә генә булмаса ди алтыныгыз дип, шул малайларга шулай дип торды.
Алтын тапкан турында сүзләр булдымыни? Ә? Алтын таптылар дигән сүз бу. Кеше үлде инде алтын тапканы, е. 40 46 елны тапканмы шунда ул аны.
Кая кая койды икән ул аны? Ул
элек китап базары Шулай дип сөйлиләр инде, китап базары бар иде без кечкенә чакта, китап менә монда. Кировский облыска керә инде мондан бер. Э. Ничә километр. Шуның базар. Базардан да элек аракы сатканнар. Э. Ней белән. Мәсәлә. Шешәле айниле аракылар инде. Шунда иптәшләренә аракылар эчертеп, шунда аннан сорап аны нитеп килгәннәр. Эчеп бетердем инде мин әле. Эчеп бетермәгән инде ул аны. Балаларын укытты, бик яхшы тормышта торды инде. Ул кая барасың дисәң, Хорамшавый Кая барасың дисәң, Казанга барып кайтам әле, ди торган. Ул баксаң, алтынны җайлап күпме торып барып, акчага әйләндереп кайткан. Шулай ди торган. Чыннан да шулай 46. Әлбәттә акча тапкан ул инде ул. Малайларны да өч малаен да укытты ул. Менә, менә монда ике. Менә, менә, менә күрсәтәй. Ага. Ике катлы без анда укыдык. Мәктәп. Мәктәп итеп тоттылар аны. Аннан соң агач ертаны анда диттем ишек алдында бармы? Әйе. Анда бар ике катлы гел агач кына. Аннан соң теге яттан әнә килә, килдегез бит ничек? Анда диттемнең бакчалары бар анда, әйме? Анда да ике катлы йортлары.
Арасын сүттеләрме? Ансы да җимерелдеме үзе? Диттем, балалар анда укыйдырган ие. Аны ни аварий ни хәлдә дип шунда пожарниклар сүттерде аны.
Бер караганда гади генә сөйләшү, авылга кагылышлы риваятларны барлау кебек. Әмма заманында Ләбүдә апа да безнең кебек шушы авылга килеп төшеп, бер нәрсә дә билгеле булмаган мәчкәрә турында сораша башлый һәм аның эзләнүләре ахыр чиктә Ишмән бабайның тулы шәҗәрәсен төзеп, шул шәҗәрә җимеше булган Чыңгыз Айтматовның үзенә илтеп тапшыруга кадәр барып җитә.
Менә анда юкарадан аны әнә бер агач исәме? Әйе. Юан агач әнә. Әйе, әйе. Шуның каршында бу якта ул агач икәү ие. Ал агач икәве, аның берсен 79 нчы елдан соң, ничәнче елда бик әшәке давыл булды, ураган. Август айында шунда ул. Ә шул не давыл аудардан. Шундый.

Җәмәгать менә шулай тарих йөри-йөри барлана әлеге авылда. Инде э, сүзне озакка сузмыйча, менә хәзер без мәчет яныннан узып, узып барабыз. Бу инде шул э, архитектура һәйкәле дигән мәчет. Менә шулай э, авылда яшәүчеләр белән сөйләшеп кенә дә, аның турында да күп кенә риваятләр Ишетеп уздык. Бу мәчеткә бай абзый намазга килгән вакытта мәчетнең стенасыннан килеп чыга иде дип искә алып сөйләгәннәрен хәтерли. Менә шушында яшәүче бер әфәнде исемен дә сорарга өлгермәдем. Ягъни әлеге мәчет белән бай йорты арасында, Утямышевларның йорты арасында җир астыннан гына казылган бер төрле юл да булган дип сөйлиләр. Аңа ышанучылар да бар, ышанмаучылар да бар, ләкин менә шулай бай абзый стенадан чыкты дигәч бит инде ул э, теге тик торганнан гына әйткән сүз түгелдер. Бәлкем бала чагага шулай булып тоелгандыр да инде ул. Ләкин риваятлар белән бизәлә, матурлана бит тарих. Һәм менә шушы мәшкәрәдәге бик күп э, йортлар, ике катлы йортлар булуы да э, менә инде икенче кешедән ишетәбез. Э, ул турыда бүгенге көндә сакланмаган булсалар да, дөрестән дә мәшкәрә заманы өчен бик алга киткән сәнәгать үзәге булган һәм әгәр дә менә шушы чуалышлар булмаса, репрессияләр, революцияләр булмаса, Мәшкәрәнең әле язмышы Э, бөтенләй дә башка юлдан киткән булыр иде. Чөнки булган э, җитештерүне саклап торган сурәттә бүгенге көндә инде әлбәттә э, Мәшкәрә әле бәлкем Кукмара белән дә ярышырлык хәлдә булыр иде. Мәчет бинасының диварыннан бай абзый намаз укырга керәдер дигән сүз ул бер дә юкка гына килеп чыкмаган бит инде. Мәчеттән э, бераз 100 метрга гына читкә китәбез икән, биредә тагын бер архитектура һәйкәле Утямышевларның э, таш йорты э, урнашкан. Ике катлы йорт. Анда хәзер лицей-интернат урнашкан, шуңа күрә без эченә кереп йөрмәячәкбез. Карантин шартлары, ни дисәң дә, балалар янына. Алай э, бармыйбыз инде. Тышкы яктан гына карасак та, ике катлы таш бина 1826 елда э, төзетелгән ул. Э, бик яхшы сакланган. Ул бит инде аның үзенең статусы да бар, саклау статусы да бар. Э, ни өчен менә шундый э, зур итеп төзегәннәр э, утямышевлар бит инде ул кечкенә гаилә булмаган һәм менә мәшкәрәнең чын чынлап зур сәнәгать үзәге булып үскән чорында биредә кумач мануфактуралары Аннан соң э, тире эшкәртү мануфактуралары булган чорда да өч бертуган Үтәмышевлар шөгыльләнгән әлеге зур э, бизнес белән һәм менә шуларның берсе булган инде Габдулла Үтәмышев. Шундый зур нәсел яшәгән авыл турындагы мәгълүматны 90-нчы елларда яңадан җыярга кирәк булу, озак эзләнүләр, бераз сәер дә кебек. Әмма адәм баласының хәтере бик хикмәтле әйбер шул. Ул мәңге онытмаска да, мәңгелеккә онытырга да сәләтле.
Туймаш авылында абыстай иде ул, Гөлрайхан әби. Аның белән без ничек таныштык? Гөлрайхан әби дә татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре күп диделәр. Без бардык, әбине күрсәм, шуның хәтле интеллигент, Авылда шуның хәтле матур, гәүдә балерина шикелле, ул инде 80-нән 90-га җитеп барадыр и, ул әби. Без аңа күп йөрдек. Бу әби ел саен Мәчкәрәгә барып, анда Мәчкәрә зираты янында бер таш бар, шул ташка утырып ярты көн зират кыла иде, дип мәчкәрәләр сөйләде. Әби бәйли алмады үзен шушы шәҗәрәгә. Зөбәйдә Каримованы Үтәмеш ул аны җиңги дип әйтәдер и. Без аралашадырыйк дип. Шушы репрессияләр башлангач, аралашулар туктады. Без Эби, ничек инде, Гөлрайхан әби, ничек инде менә бабаңның исемен әйтә алмыйсың? Ничек инде? Бабайдан түгел мин инде ул вакытта әнидән, дип әйтте дә. Шуннан, эй, кызым, Без ул чорда үзебезнең исемне онытырга тырыштык, бабайларны, туганнарны түгел, дидек. Менә халык шул хәтерне шуның хәтле тирән яшергән, алар инде бер гасыр, бер гасыр вакыт үтә язган иде бит инде. Алар безгә әйтмәде. Курыктылар алар аннан.
Тарихыбызның борма юллары турында уйланып, сәфәребезне дәвам итәбез. Алда безне Мәшкәрәдән 19 километр ераклыкта урнашкан Уразай авылы көтә. Тарихи ягыннан Уразай Кукмара төбәгендәге башка татар авылларыннан бер ягы белән дә аерылмый. Уразайның төп үзенчәлеге аның мәчете. Кадерле дуслар, инде без Уразай авылында караңгы төшеп килгәндә генә килеп кердек. Шуңа күрә менә шулай борылып күрсәтеп чыгабыз сезгә авылның тышкы күренешләрен. 1678 елдан бирле билгеле авыл тарихы ул вакытта биредә 21 ират һәм 15 олы яшьтәге һәм балалар яшендәге малайлар-картлар барлыгы әйтелгән. 17 хуҗалыгы була Уразай авылының. Аның ундүрте ясак түләп тора, ягъни бу ясаклы татарлар авылы була. Ул чорда Авылда иң күп э, халык яшәгән вакыт 1920 ел, ул вакытта 443 кеше була һәм шуннан инде җайлап-җайлап-җайлап кимүгә таба баралар. Бүгенге көндә биредә 74 хуҗалык һәм 297 кеше яши. Юл чатында басып торабыз, инде кая барарбыз икән дип аптырый торган түгел, юлыбыз туп-туры мәчеткә таба. Уразай авылының әлеге мәчете 1883 нче елда төзелгән. Дөрес, э, бераз гына башка төрле мәгълүматлар да бар. 1881 елгы э, мәчет бу дигән мәгълүмат та бар, 1870 елгы мәчет дигәне дә бар. Менә аларын инде тәгаен төпченеп, хәзрәт белән сөйләшеп, белешеп бетерербез. Әлеге мәчет манарасы түбә уртасында урнашкан ике заллы мәчет тәртибенә карый. Манара каркасы мәчет бурасына утыртылган сигез бүрәнәгә таянып тора. Әлеге борынгы мәчет яхшы өйрәнелсә дә, әлегә кадәр аның төзелү вакытын тәгаен генә әйтүче кеше юк.
Менә нигә 1870 дигәне, менә бу мәчетнең манараларын инде ремонт ясаганчы, элеккеге иске такталарында чукып язылган 1870 дигән язу бар иде. Менә шушы 1870 инде ул без уйлагыбызча шушы мәчетнең төзелгән датасы булырга тиеш. Һәм инде 1883 елгы да ниләре оформлять итеп документ буенча теге рәсмиләштерелгән булырга мөмкин дигән фараз бар инде.
Моңа кадәр булган мәчетләр билгелеме? Берәү генә булганмы ул мәчет? Мәчетләр билгеле 1743 елгы документларда э, безнең мәчет искә алына, ул вакытта 1742 елны мәчетләрне җимерергә дигән указ чыккан вакытта 1743 елны безнең мәчетнең килеп җимергән вакытта шушында инде шул җимерелгән датасы кереп калган. Әмма ләкин аның язылган ул документларда мәчетнең кайчан төзелгәнлеге э, белмәү сәбәпле язылмаган. Димәк, аңлаш инде 1742 елда рәхәтле шактый э, искерәк вакытларда, элегрәк вакытларда мәчет булган инде бездә.
Аны 42-нче, 43-нче елда дөрестән дә җимерделәр микән? Чөнки аннан соң очрыймы, э, менә ул 44-нче елда бит яңадан мәчетләр төзергә рөхсәт бирәләр. Аннан соң күренәме ул мәчет яңадан? Анда инде э, Безнең менә архивлардан авыл тарихын барлаган вакытта архивлардан алган документларда мәчетләр бар, янган, янганы да билгеле бер, бер мәчетнең инде. Аннан соң яңадан төзелгәнлеге дә билгеле. Ягъни авыл мәчетсез торырга тырышмаган инде. Хәтта эшләнмәгән вакытларда да барыбер дә мәчете Аның булган.
Уразай мәчетенең кыяфәте ремонт эшләре аркасында бераз үзгәреп торса да, ул архитектурасында борынгы агач мәчетләр чалымнарын саклап калганга күрә архитектура һәйкәле булып санала. Бу яктан ул Пенәгәр һәм Кәшемир мәчетләренә бар ягы белән дә охшаш.
Юк, аның фундаменты юк, аның астындагы ниргә ачык иде. Теге ташлар, менә бу дүрт почмакка дүрт таш, анда менә бу мөнбәр турыларына зур зур ташлар гына утыра. Бу ташлар аның теге җир астына зур казылган инде. Э. Анда теге таш табар шикелле, теге олы җир өстенә салып куйган бүрәнә утырган шикелле. Аның аскы ниргәләреннән әле кереп чыгып, тавыклар кереп чыгып йөрерлек ачыклык бар иде. Шундый инде тышлаганчы инде ул, аннары эчке ремонтлар белән шөгыльләнгәнче, без аны инде бераз күмдек хәзер. Ә ул күтәртеп эшләнгән, ул менә биек булсын өчен. Аның астан бурап менгәннәр аны, аста инде бернинди нәрсә юк, бушлык инде анда. Әйе. Ә буралышы, бүрәнә белән менә бу бүленешләре, монда менә бу Идәннең өрлекләре бөтенесе дә астан ук менә бурап менгәннәр. Һәм бөтен агачны тагын кантовая итеп эшләгәннәр, ышкылаганнар, аста кала дип теге ботаклар эшләмәгәннәр ул. Шул хәтле шәм шикелле агачлар белән бөтен мондагы бөтен мәчетнең бөтен агачы шәм шикелле ышкылап, аннан соң гына эшләнгән. Аның чормасында да шундый ук Идән астында шундый булган. Әйе, Уразай мәчете төз, матур, җыйнак булып балкып тора. Ләкин бу бина дәүләт тарафыннан сакланганга күрә, аның һәр ремонт эшенә карата тикшерү башланырга гына тора. Башланганнары да байтак. Әйе, аның кануны шундый. Канун үтәлергә тиеш. Әмма Мәшкәрә мәчетеннән үк күренеп торганча, мондый һәйкәлләрне дәүләт кенә саклап бетерә алмый шул. Бүген көн кыска булса да, без махсус ике мәчетне һәм ике архитектура һәйкәле булган авылны күрсәтергә бик тырыштык сезгә. Алар сакланышы ягыннан да, тарихи ягыннан да һәм гомумән э, төзелү үзенчәлекләре ягыннан да икесе ике төрле. Ләкин икесе дә бер фикергә этәрделәр. Берсе 1791 елда төзелгән, берсе 1883 елда төзелгән мәчетләр, алар бүген дә безнең өчен үз әһәмиятләрен җуймыйлар һәм әле бүген дә хезмәт итәргә әзер торалар. Бу безнең ата-бабаларыбызның безгә калдырган мирасы һәм аларның чиксез зур хезмәте. Менә шунысы кызык, ә бездән соң? Бер 2200 нче елларда искә алып сөйләрлек, бездән калган һәйкәл дип әйтерлек шундый эшләребез булырмы икән, юкмы икән? Менә монысы борчылдыра, әлбәттә. Әлегә менә шулар.